Fl-opinjoni tiegħek, x'nuqqasijiet fih il-leksikon? Il-leksikon ġieli jippreżenta Malti li mhuwiex tal-Maltin, imma huwa Malti ta' vassalli. Kien qed jikteb fi żmien li ħa jħabbar ir-Romantiċiżmu hawn Malta u fl-Italja u imdakkar mill-idea tal-Malti safi Vassalli kemm-il darba jaqa' fiha. U dan huwa nuqqas kbir għax illum aħna nemmnu li l-missjoni tal-lingwista hija li jiddeskrivi u mhux li jtik l-ideat tiegħu fuq kif int għandek titkellem. L-iktar li se tagħmel Vassalli jgħidlek inti kif jaqbillek tikteb. Hekk għamel u dak huwa wieħed mill-akbar merti tiegħu. Għalhekk ngħidu l-Missier l-ilsien Malti għaliex bis-saħħa ta' Vassalli stajna niktbu skont regoli ċari u loġiċi. Imma mill-banda l-oħra xi kliem li mhumiex ftit li fih id-dizzjunarju tiegħu l-Maltin ma kinux jgħiduhom Ma kinux jgħiduh u dan nafuh meta nqabblu l-Malti tad-dizzjunarju mal-Malti tad-dokumenti ta' żmienu. Per eżempju, Vassalli jgħidlek li student kien kellu l-kelma telamid. Hija kelma Għarbija imma. ma nsibuhiex ħlief f'lista ta' ċertu Philip Skippon illi kien qiegħed jikteb fl-1664. Dan Skippon ma kienx magħruf mal-Maltin, ġie skoprut aktar tard, u. 99 fil-mija Vassalli wassal għaliha dil-kelma biex jevita l-kelma student, kelma Romanza, u għamel dan bir-ri billi dar għall-Għarbi. Nafu li kellu appendiċi etimoloġika għal-lexikon u din ma nstabitx. Nafu wkoll li kien hemm il-prospetto ta' dizzjunarju ieħor li milli jidher qatt ma sar. X'tgħidilna dwar dan? U taħseb li apparti dawn Vassalli xtaq jagħmel pubblikazzjonijiet oħrajn. Mela l-appendiċi etimoloġika kienet lesta. Kien wasal biex jippubblika Ruma. Imma kien hemm Napuljun qed iħabbat fuq il-bieb tal-Belt Eterna u Vassalli taħ paniku, qabdu paniku. U ġie Malta malajr. U bqajna mingħajrha. Fi żmien l-imblokk, iż-Żebbuġin ħabbtu għal-librerija privata ta' Vassalli fi Triq Mamo, Ħaż-Żebbuġ, fejn kellhom id-dar iz-zijiet tiegħu. Ħabbtu għaliha għax riedu l-povri tagħhom iqarrzuhom. jippakkettjawhom. U dak iż-żmien il-karta kienet fundamentali bħala materja prima għall-gwerra. U daru għall-kotba ta' Vassalli u għall-manuskritt bl-appendiċi etimoloġika, jiġifieri dak letteralment sar duħħan. Mela l-appendiċi etimoloġika ma setax jerġa' jaħdimha. Wara l-imblokk huwa ġie eżiljat mar Korsika, Marsilja, Majorka u wara dsatax-il sena fqir Arwin Ħuta talab lill-Ministru Franċiż tal-Ministru tal-Intern Franċiż biex jagħtih biljett biex jerġa' Malta. U l-ewwel ħaġa li għamel Vassalli, ippubblika dal-prospetto u qal jiena lest li niġbor il-flus, iftakar li kien fqir, b'ta' fuqu senduqu, jgħid hu stess, jien lest niġbor il-flus biex naħdem dizzjunarju ġdid. U din kienet sejba kbira ħafna li għamel Pawlu Catania fl-arkivju tan-Naxxar għaliex dan il-prospetto, din is-sejħa għall-abbonament kien ġabarha Dun Ġorġ Fiteni, il-Kappillan tan-Naxxar li kien ħabib intimu ta' Vassalli. Għoxrin sena qabel Vassalli kien jibgħatlu l-ittri għax kien jagħmilha ta' aġent għal dal-kappillan tan-Naxxar, aġent fil-Vatikan biex jiksiblu l-privileġġi għall-artali. Mhux ta' b'xejn illi il-Mellieħa li dik il-ħabta kienet parti mill-parroċċa tan-Naxxar, jekk tmur is-santwarju u tara l-ark, tara żewġ versi, imnaqqxa fl-irħam, miktubin kważi bl-ortografija ta' Vassalli. Ngħid kważi għaliex min naqqax l-irħam ma kienx kapaċi jnaqqas l-ittri strambi ta' Vassalli, imma naqqax is-sitt vokali, inkluża l-y. Dak huwa xogħol Vassalli. Jiġifieri il-prospetto instab bis-saħħa ta' ħbiberija bejn Vassalli u l-kappillan Naxxari. U t-tielet domanda tiegħek kienet? Jekk kienx hemm pubblikazzjonijiet oħra li taħseb li xtaq jagħmel Vassalli. Eħe, huwa xtaq jippubblika dan id-dizzjonarju li baqa' ma ħariġx. Nafu li kiteb biex jistampahom id-djalogi u anki trattati lingwistiċi fil-forma ta' ittri. Għax l-antiki kienu ta' parsi jibatu ittra lil xi ħadd u mbagħad jistampawha. L-ittra kienet skuża, kien metodu ta' kif jagħti forma lill-ktieb. X'sar minnhom dawn il-manuskritti ma nafux. Huma mitlufin. Fi żmienu, Vassalli ħaddem il-metodu tal-ġbir tal-kliem permezz tas-sistema tal-kards fil-kaxex, xi ħaġa li għal dak iż-żmien kienet mill-aktar moderna. X'effetti taħseb li ħalliet fuq il-ħidma tiegħu ta' kuljum fuq id-dizzjunarju? Żgur li ffaċilitatlu, ħaffittlu ħafna x-xogħol għaliex De Soldanis qablu kien l-ewwel jikteb il-kliem f'ordni alfabetika, mbagħad jiftakar f'kelma oħra u joqgħod iżid il-vleġeġ. Allura jkollu abbozz li maż-żmien isir imħanżer u jkollu jerġa' jikkopjah u nafu li De Soldanis ikkopja darba tnejn tlieta l-istess manuskritt. Vassalli le. Vassalli jaħdem billi jiftakar kelma jniżżilha fuq kartonċina u jfissirha. U jekk irid iżid magħha xahar wara jaqbad dik il-kartonċina biss u jżid fuqha. Allura hu kien jaħdem bil-kartonċin u nafu kemm kellu kartonċin! Għaliex meta ż-Żebbuġin ħabbtu għal-librerija tiegħu, barra li fettqulu l-kotba u l-manuskritti, ħadulu l-kartonċin. U biex hu jistma t-telf ta' flus li ġarrab meta tilef dan il-ġid kollu, jagħti rendikont ta' kemm kellu kartonċin mill-Malti għat-Taljan u mit-Taljan għall-Malti. Jiġifieri, il-kartonċin Ġabu miegħu Malta kieku ż-Żebbuġin ma ħabtux għal-librerija privata tiegħu, id-dizzjunarju kien jista' jagħmlu f'tebqa' t'għajn. Immaġinak inti tikteb kollox fuq il-kompjuter, titfi l-kompjuter, tixgħelu ħames snin wara, hemmhekk ħa terġa' ssibu.